Wel, bore da i chi gyd. Uh, good morning to you all, a croeso i gwasanaeth ysgol uh, Pedwerydd o Fai. Uh, welcome to the, uh, the assembly, school assembly on the 4th of May. Gweithio bod pawb yn cadw'n iach ac yn ddiogel yn ystod y cyfnod hunan ynysu yma. I hope everybody is keeping healthy and safe. uh, during this self-isolation. Uh, heddiw, dwi'n mynd i trafod um, sgiliau. A beth yw sgiliau? A mae'n mi siŵr bod y pawb rhyw fath o sgil maen nhw wedi misroli. Boed yn taflu pel, coginio, falle gosod blodau, hyd yn oed cneifio. Today I'm going to discuss skills.

Efallai bod rhai chi wedi datblygu sgiliau yn barod. Some of you might have um, learned some skills already. I have seen some videos of, of uh, pupils learn to, uh, to kick, kick the ball, keep your peace, cadw bel i fyny, a hwnna'n sgil yn ei hunan. A fi'n gwybod bod chi yn brysur tu hwnt gyda chwaith ysgol. I know you're very busy with your schoolwork. A dwi'n ddiolchgar chi am hynny. I am thankful for all your hard work for school work. But I'm not asking you to do more work, but maybe to, de to develop a skill that maybe can help you to relax. Felly, dwi'n gofyn i chi i um, falle dysgu sgil bach newydd er mwyn bod chi uh, yn lle ymlacio a mwynhau. Felly, be, beth, beth gallen ni fod yn dysgu? O fferi newydd felly? Iaith gwahanol? Garddio? E, gymnastig felly? Dawnsio? Dweud jokes? A beth am triciau cardiau? Mae siwt gymaint o gwahanol bethau gallu di wneud er mwyn datblygu sgiliau a mae angen ymarfer bach yn aml. Falle 5, 5 munud i 10 munud ond falle yn rheoledd mewn diwrnod. Meddyliwch ar ffordd chi'n rhannu'ch diwrnod falle. Um, chi'n neud bach o waith ysgol, cael egwyl yn y bore, falle, falle mae'n allan i'r awyr iach i ymarfer y sgil hyn wrth ymlacio. Falle allwch chi wneud ymarfer bach cyn brecwas y lle'n bore, amser cino felly, a diwedd y nos. Well, what about learning a new musical instrument?

Byddwch chi yn methu ar y dachrau. Ond beth sy'n bwysig yw bod chi yn dal ati, yn dyfal barhau, yn datblygu, a fel am byddwch chi'n datblygu hyder a gwydnwch. What's important about learning a new skill is to make, uh, um, when you start, it can be quite challenging, it can be quite difficult. What's important that you uh, persevere.

bod ein teuluoedd yn siarad yn gilydd a bod ni'n cefnogi'n gilydd i ddatblygu'r sgiliau. Make sure that we help each other out, pupils, um, um, families help each, help each other and raise that confidence. Wel, dwi yn mynd i uh, datblygu sgil newydd. Mae'r sgil ma, dwi wastad wedi sy'n neud. I've always wanted to do this skill, but I've never really pushed myself. Dwi heb gwthio'n unan i datblygu'r sgil hyn. Chwbeth beth yw hon? Hon yw'r, maen nhw'n cael ei alw'n organ ceg, harmonica. This is what they call a mouth organ, harmonica. A dwi mynd i drial dysgu whare hon. I'm going to try and learn to play Mae lot o waith ymarfer ni. I've got a lot of practice to do. Wel, amser fyddwn ni yn barod i, i uh, dychwelyd i'r ysgol, when we're ready to return back to school safe, I'll be interested to hear what skills you've all developed. Byddai yn edrych mlaen i weld pa sgiliau rydych wedi dyblygu dros y cyfnod hwn. Cofiwch i roed ar Teams pa sgiliau

Mae wythnos yr ysgol braidd yn fyrrach wythnos hyn. Mae'n dy Gwener gwyl y banc a diwedd yr wythnos, felly mae pedwar diwrnod o waith caled da chi o'ch blaenau chi, a dwi'n siŵr bod chi gyd yn prai i weithio gyda'ch athrawon a'ch staff ar y Teams. So this week is a four-day week. There's a bank holiday on Friday. So we've got four days of hard graft, gwaith caled,